Halo chungkhar hna nan dam cio hna maw? Bawipa nih thluachuahnak in pe ko hna seh. Ninchun caan tiang damnak a kan petu Pathian sinah lawmhnak bia chim hna usih law thangṭhatnak zong pe ṭhan dingah Bawi Khrih min kan sawm hna. Ka phone hi record ka tuah tawn i minute pahra ah a mit lengmang i cucaah a rianrang nakin ka van tuah lai i Tuchun ah Pathian bia van in hrawmh ka duhmi hna cu zahan chun ah Joshua a ngan pahra a hme pariat in hleiruk tiang kan i thimmi mahle inn cio mahle chungkhar cio ah thazaang peknak kan rak hman cangmi bia chung khan a thar in thazaang pek ṭhan kan duh hna. Joshua hi Pathian nih Moses Israel mi hna Izipt ram mi chuahtu dingah a thimi a thih hnuah Israel mipi vialte hna Kanaan ram phan dingah Pathian nih rian a khinh i hruaitu ah a cangmi pa a si kha kan hngalh dih ka zumh. Nichun ni caan i kan relmi Baibal cathiang ah kan hmuhmi cu Joshua dal hra caang riatnak te kha van chim ta ka duh. Bawipa nih Joshua cu a chawnh i, Ṭih hna hlah, zeitintiah annih cu na kut chungah kan pek cang hna. Anmah lakah na hmaiah a dir khomi pakhat hmanh an um lai lo, tiah a ti. Mah hihi Bawipa nih Joshua a lehnak a si: Joshua nih hin Jeriko khua a tuk i Kan theih bantukin Jericho khua cu Pathian nih ni ruk chung nan hel lai ni khat voi khat a ni sarihnak nan hel tikah voi sarih nan hel lai i kikawng nan tum lai i thangpin nan au lai i Jericho kulhnak vanpangpi cu a cim lai tiah Pathian nih Joshua a chimh bantukin an tuah tikah Jeriko kulhnak vanpangpi cu a dihlak in a cim i ral teinak an hmu ti kha kan hmuh. Mah hika zawnte van char ka duhmi cu Pathian nih ni sarih nan hel lai, a ni sarihnak ni ah voi sarih nan hel lai a ti. Ni khatnak an hel, Nihnihnak an hel, niruknak an hel zeihmanh a cang hlei lo. Nisarihnak an hel i voiruk tiang an hel zongah zeihmanh a cang rih lo. Asinain a voi sarihnak an hel i tuukawng an tum i an au tikah Bawipa bia bantukin Jericho kulhnak vanpangpi cu a tlai a cim dih i Israel mi nih teinak an hmu ti kha kan hmuh. Biakam Thar chungah Efesa paruk caang hleikhatnak in caang hleiriatnak karlak ah Paul nih Pathian ralthuam tling tiah a kan cawnpiakmi fiang tein kan hmuhmi a um. Cu Pathian ralthuam tling cu paruk a kan pek i pakhat te lawng kan i hruknak in ral tei khawh a si lo. A dihlak in Pathian ralthuam a tling te i kan i hruknak nih khan teinak a kan pek ti kha Pathian bia kan hmuh ṭhanmi a um. Cucaah Joshua le a mi hna nih Jericho an tuk i an tei tikah Pathian bia tling tein an zulh i an tuahnak ah khan teinak an hmu ti kha hika te ah van chim ta ka duh. Jericho an tuk dih hnuah Ai an tuk ṭhan i Ai khua zong cu ti ṭhiamṭhiam in Bawipa nawlbiak nawlpeknak kha an zulh i teinak an hmu. Atutan ah Joshua le a mi hna nih Gibeon timi tukṭhan an i timi Ai khua nakin a ngan deuh tukmi khua a si. Asinain Gibeon mi hna nih an ṭih hna caah min an thut i Joshua le a ralkap hna he kan i fonh lai i cuticun hmunkhat ah kan ṭang lai tiah Joshua cu an chimh tikah kah lo ding tuk lo dingin minthutnak an tuah. Cucu Mirang nih peace treaty tiah an ti. Cu tikah cu thawngpang vialte cu Gibeon a hawikom ṭhing a simi Amorite miphun hna nih an theih tikah an thin a hang i Jerusalem siangpahrang pa Adonizadek timi pa nih a auh hna i miphun panga phundang kan chim ahcun siangpahrang panga kha hmunkhat ah an ṭang i Gibeon nih mah bantukin Joshua he remnak a tuahmi cu kan duh lo. Kan kal lai i kan tuk lai i kan nawn dih hna lai, kan thah dih hna lai. Cu hnuah cun Joshua le a mi hi kan doh hna lai ti hi an i tinhmi a si. Siangpahrang panga cu meeting an tuah i Jerusalem siangpahrang pa Adonizadek nih a hruai hna. Cuticun an ra i Gibeon doh dingah Gibeon tlangpar in an kulh hna tikah Gibeon cu a thin a phang tuk cang i Joshua cu a cah i na mi na fa hna zaangfahnak in rak kan bawm law tiah a au hnawh tikah Joshua nih a ralkap hna a timh hna i Gilgal in Gibeon leiah ral tuk dingah an i thawh. Cu lio caan tiah cun Pathian nih a leh i, Joshua na thinphang hlah, ṭih hlah! Hi ral hi na kut ah kan pek cang. Ahohmanh na hmaika a dir khomi an um lai lo, tiah Pathian nih Joshua cu a chimh. Hika chim ka duhmi cu Pathian nih Joshua hi biakam a pek cang i na kut ah kan pek cang, ral cu na tei cang tiah a ti. Joshua ca in hna a ngam tuk lai. Asinain aw ka kut ah tei cian pei Bawipa nih a ka pek ko hi tiah Joshua hi a thu sawhsawh lo. A it sawhsawh lo. a to sawhsawh lo. Zeidah a tuah? A ralkap hna kha a timh hna i raltuk dingin hmailei ah an kal i ral an tu. Nihin chun ni can ah zeidah chim ka duh? Pathian fa kan si le cangka hin aw zeizong vialte Pathian nih a hngalh dih cang. Pathian kut chungah kan um caah zeizong vialte amah kut ah a tling dih. kanmah tuah a herh lo kanmah cawlcang a herh lo zeihmanh kan chim a hau lo bawipa nih a hngalh dih ko timi zumhnak ngeih hi a hmaan lomi zumhnak a si teinak hmuh kan duh ahcun kan zumhmi kha cawlcanghpi a hau nunpi a hau thlacam cu teinak hmuhnak a si ti kan theih thla kan cam lo teinak kan hmu lai lo Rianṭuan ahcun kan hmuh i ei awk kan ngei, din awk kan ngei ti kan hngalh. Kan ṭuan lo ahcun zeihmanh kan hmu lai lo. Baibal nih a kan timi cu king u law on nan si lai i kawl u law nan hmuh lai timi fiang tein kan hmuh. Kan kingh lo ahcun an kan ong lai lo i kan kawl lo ahcun kan hmu lai lo. Cucaah Joshua nih hin Pathian nih bia a kamhnak ah hin hnangampi in dai tein ṭhu sehlaw teinak a hmu lai lo. Sihmanhsehlaw Pathian bia kha aa lak i a zumh i cu a zumhnak cu a tuahsernak in a langhter i hmaiah a kal i ralkap he hmaiah an nawr i ral an tuk tikah Bawipa ṭhawnnak thawngin teinak an hmu ti hi Joshua nun pakhatnak cawn kan duhpimi hna a si. A pahnihnak ah Joshua nih a halmi cu ah dalhra caang hleihnihnak ah khan a si i Bawipa nih Amor mi hna cu Israel mi hna sinah a pek hna ni ah Joshua nih Bawipa kha a chawnh i Israel mi hna mithmuh ah ni Gibeon ah dir peng tuah cun thlapa nang Ajalon nelrawn ah dir tuah tiah Pathian sinah thla a cam i Bawipa kha a hal. Jesuh nih a halmi hi vawleicung ah a um bal lomi thil a si. Mihrut ti a fawite. Hi mihrut pa hi zeicahdah mah bantukin Pathian a hal hnga tiah ruah lo awk a ṭha lo. Zeicah? Nika khi Gibeon cungah dirtertu ah tiah Pathian a hal. Cun thlapa nang hi Ajalon nelrawn ah dir tua tiah a hal. Ka science lei kan chim a si ahcun nika le thlapa zeitindah an cawl an cang i vawleipi hi zeitindah a cawl timi kha kan theih dihmi si. Vawleipi hi aa hel i tin aa mer i cuticun nika le thlapa hi tin aa mermi an si. Chunah nika kan ti i chunah a ceu i zanah cu nika cu thlapa kan ti zanah a ceu. Vawleipi aa hel caah a si. Cu aa helmi vawleipi cu Joshua nih Pathian a hal i Bawipa Gibeon cungah ni hi dirter tiah a ti. Thlapa hi Ajalon nelrawn ah dirter a ti. A si kho lomi thil khi Pathian sinah a hal. Cucu minung lei khel chawnhnak in a si. Asinain Pathian nih Joshua cungah siseh Israel mipi cungah siseh a tuah tawnmi thil kha fiang tukin a hmuh caah Joshua nih Pathian cu a hal ngamnak a si. Nihin chun ni caan ah hin kan hal khawh lo dingmi thil zeihmanh Pathian sinah a um lo. kan chimh ngam lo dingmi thil zong pakhat hmanh a um lo. Zeicaah? Zeizong vialte hi Pathian kut in sermi an si i a caah tuah khawh lomi thil zeihmanh a um lo. A caah a harmi thil zeihmanh a um lo. Joshua nih Pathian a hal bantukin Pathian a thlacamnak a leh i Joshua le a mi nih ral an tuknak ah Gibeon cungah nika cu chun nitlak a dir teng. Cu tikah Joshua le a ralkap hna nih cun ral an doh i tei cikcek an duh hna tikah chun nitlak nika a dir tikah Joshua le a ralkap hna nih cun an tukmi ral siangpahrang panga cu an tei hna i an thah dih hna. An siangpahrang hna panga cu an dihlak in lungkua chungah an tlaih hna i an thah dih hna. Cu teinak an hmuhnak cu Pathian sinah thla a cam i nika hi dirter law thlapa hi dirter ti a halnak kha Bawipa nih a leh i a dirter i cutikah teinak an hmuhmi a si. Kan Pathian sin i thla kan cam tik i Kan Pathian sin i bawmh kan hal tikah hin chim ngam lo dingmi thil zeihmanh a um lo. Hal ngam lo dingmi thil zeihmanh a um lo. Minung nih a har kan timi hi Pathian caah a harmi thil pakhat hmanh a um lo. Cucaah cun a ngan bik thil ah kan ruahmi zong khi Pathian cu hal ngam usih, chim ngam usih. Hi zawtnak COVID-19 zawtnak ṭhalo vialte teinak a petu hi Pathian a si lai. damnak a ngeitu zong Pathian a si cucaah cun hi teinak ding ca damnak ding ca Pathian hal hi ṭih hlah usih hal usih kan fanu kan fapa damnak ding caah ṭhawnnak ding caah teinak ding caah kan ṭih bikmi a har kan ti bikmi zong hal usih ṭih dingmi a um lo, hal ngam lo dingmi Pathian sinah a um lo. Zeicaah? Zeizong vialte a ca an fawi tuk i hal ding lawngte an si. Chimh ngam ding lawngte an si. Cun pathumnak ah chim ka duhmi cu Joshua le a ralkap nih cun ral an tuk tikah hin an nun ah zeidah a um tiah cun Bawipa bochannak nun an ngei zungzal. Bawipa ṭihnak nun an ngei zungzal. Bawipa nawl ngaihnak nun an ngei zungzal. Joshua nih a thim hna ning tein ral an tuk i an kal. Joshua nih a chimh hna ning tein ral tuk ah an kal. Nihin chun ni caan ah Jesuh Khrih nun na zultu minung kan si i Jesuh Khrih nun na cawngtu zumtu kan si caah Jesuh nih a kan cawnpiakmi nun Jesuh nih a kan chimhtakmi nun a kan rohtakmi nun hi nifatin te a cawng ding kan si a zul ding kan si pathian nih direct in nihin ah bia a kan ruah lo a fapa jesuh khrih hmangin a kan ruah fapa jesuh khrih a thi van a kai hnuah a thiang thlarau in a kan umpi bia a kan ruah ṭhan Cucaah cu nin chun ni caan ah Pathian bia nih zeidah si hna seh ti a kan duh timi hi kan ruahchih zungzal a herh. Pathian bia nih zeitindah um hna seh ti a kan duh timi hi kan hngalhchih zungzal a herh. Cu bantuk nun i Pathian kan hal i Pathian sin thla kan cam i Pathian kha kan i bochan a si ahcun teinak cu bawipa nih kan kut ah a chiah ko ti hi tuchun ah thazaang pek kan duh ṭhan mi hna a si. Joshua le a mi hna hi Izipt ram saltannak i an rak luh i ramcar chung an um lio caan a si tikah ral hriamnam ṭha an ngei lo raltuk an cawng lo a harsa mi bawmh a herh mi miphun an si ram an ngei lo din ei awk ah a chambau mi miphun an si Sihmanhsehlaw Bawipa nih an hmaiah a chiahmi ral doh dingah hin zeitik caan paoh ah redin an um zungzal. Nihin ah hin naa timh lomi ral doh dingah Bawipa nih na hmaiah a chiahmi tampi a um te lai. Timh ciammam tein ral na doh lo caan tampi a um te lai. A caan ah cun na fale kongah a si te lai. A caan ah cun na nupi na pasal kongah a si te lai. A caan ah cun uh, tangka chawva kongah a si te lai. A caan ah cun nulepa sualnak kongah a si te lai. A caan ah cun siangkai huam lonak ah a si te lai. Riantuan huam lonak ah a si te lai. Naa timh lo pin Pathian nih ral tuk dingah an fial caan tampi a um te lai. Sihmanhsehlaw Pathian ṭihnak le bochannak he zeitik caan poah timhcia tein kan um i ready tein kan um i raltuknak ding caah hmaiah a kal ngammi zumtu kan si ding hi tuchun ah thazaang pek ṭhan kan duhmi hna sin. Cuticun Joshua le a ralkap hna nih ral an tuknak ah Pathian kha an i bochan i Pathian nih teinak a pek hna. Ninchun ni caan ah Johan dal khat caang nga Johan kuat khat dal nga caang hleili in caang hlei nganak kha ka van rel ta lai. Mah hi bia hi Pathian nih kan caah ninchun ah cawnpiak a kan duhmi bia a si rua tiah ka nun ah a rami bia a si i mah te cu ka van rel ta lai. Kuat khat Johan dal nga Caang hleili in caang hleinganak kha ka rel lai. Anmah duh ningin amah duh ningin kan hal ahcun kan halmi pau kha a kan pek hrimhrim lai ti kan zumh caah Pathian cu ṭihnak zeihmanh um loin kan fuh ngam. Cun kan halmi kha a kan theihpiak ti kan hngalh ahcun kan halmi kha a kan pek ko cang ti zong kha kan hngalh fawn. Cucaah Pathian hi kan hal tikah amah duhning i kan hal ahcun a kan pek ti kha kan zumh i ṭihnak ngei loin phannak ngei loin amah duhning tein Bawipa Pathian cu zeizong thil ruangah thil kongah hin kan hal ngam awk le kan chimh ngam awk kan rian a si. Pathian bochannak nun he ral kan doh awk a si. Pathian ṭihnak nun he nifatin ral kan doh awk a si ti hi Joshua le a mi hna nun in tuchun ah kan hmuh ṭhan khawhmi a si. Cucaah cun nifatin kan nunnak ah Joshua bantukin Bawipa nih a kan kamhmi, Bawipa nih a kan tinhpiakmi thil tampi a um ko. amah kut ah zeizong vialte a tling i a um ko ti kan hngalh bu ah hin kan i timh i hmaiah kan kal i ral kan doh ding hi Pathian nih a kan duhmi si. Pahnihnak, zeizong vialte hi Bawipa nawl an si i Bawipa sinah an um bantukin zeizong vialte hi amah nih a ser i a tuah khawhmi an si caah kan hal ngam dingmi thil lawngte an si. A ca a ngan tuk i a har tukmi thil pakhat hmanh a um lo. Nika a dirter khawh i thlapa a dirter khawh. Cucaah cun zeizong vialte hi Pathian sinah hngal ngam usih law chim ngam ko usih ti hi pahnihnak ah sawm kan duh hna. Pathumnak ah Joshua le a mi nih Pathian bochan bu tein amah duhning tein an nun i an hal i amah nih a chimh hna ning tein hmaiah an kal bantukin nifatin ral kan dohnak kan nunnak ah hin Bawipa zumtak tein Bawipa bochannak tein amah nih a kan chimhmi a kan cawnpiakmi a bia bantuk tein a nung kho i a zul khomi zumtu kan si ding hi tuchun ah thazaang pek kan duhmi hna si bawipa nih kan dihlak ca a thar thluachuahnak kan pek piak ko seh nan dihlak cungah pathian thluachuahnak a thar um ko seh amen